דער בוך איז פרשת משפטים, משפטים איינע פון די דינים, שטייט ושוחד לא תיקח, כי השוחד יעבור פיקחים וסלף דברי צדיקים, מען זאל נישט נעמען קיין שוחד, ווייל ס'מאכט בלינדע קלוגע און ס'פארדרייט די דברי צדיקים. וואס זעט מען פון די פסוק? אז דא אזא מושג ווי א מענטש קען זיין א ירא שמים און נישט קיין יראת חטא. ווייל, טראכט אריין פאר א רגע, שטעל דיך פאר איינער האט דא געגעבן שוחד פאר א בית דין און די בית דין האט עס גענומען, יעצט די דיין, וואס מיינסטו יעצט געשען נאך ער האט גענומען די שוחד און נאך ער האט גע'פסק'נט פארקערט וואס די הלכה איז, וואס איז יעצט געשען אז ער האט ער האט צוגעמאכט אז ער לאזט אפ אידישקייט, ער הערט אויף דינען די אייבערשטער? די תירוץ איז ניין, גלייך נאך די דין תורה וועט ער ווייטער גיין דינען די אייבערשטער, ער וועט ווייטער גיין לערנען, ער וועט ווייטער דאווענען און טוהן אלע מצוות פונקט ווי עס איז געווען פריער, אבער ער האט דאך גענומען שוחד, ס'איז דאך א איסור צו נעמען שוחד, און ער האט גע'פסק'ענט שלא כהלכה. וואס טייטש דאס? אז דער מענטש איז א ירא שמים, ער האט מורא פאר'ן אייבערשטן, ער האט כבוד פאר'ן אייבערשטן, אבער ס'פעלט אין אים יראת חטא. ס'פעלט אין אים די מורא אז ווען א מענטש טוט עבירה האקט ער אפ זיין נאנטשאפט צום אייבערשטן. ווייל קוק די ווערטער פון די תורה, תורה שעה, וצל לב דברי צדיקים. ס'פארדרייט די ווערטער פון צדיקים, די תורה זאגט צדיקים. וואס טייטש א צדיק? א צדיק טייטשט איינער וואס איז ריין פארן אייבערשטן. אלעס וואס ער טוט איז עס לשם שמים. סאו א איד קען זיין א אמת אוהב את ה', און עובד השם לשמה, און ער קען זיך פארלירן ווען ס'קומט צו שוחד, ווייל ס'דא אזא מושג א מענטש קען זיין א ירא שמים און נישט קרע את חטא, ס'טייטש אז דער מענטש ער האט מורא פון אייבערשטן אבער ער האט זיך איינגערעדט אז מיט דעם איך וועל טון איין עבירה'לע, נע דאס גיי איך נישט פארלירן מיין נאנטשאפט צום אייבערשטן, דאס טייטש א מענטש וואס האט נישט מורא פון טון א עבירה. און דיזע תורה קומט אונז דא באווארענען, און ס'איז פונקט גוט אויסגעקומען אז די וואך איז פרשת משפטים און די וואך איז שבת מברכים, און וואס זאגט מען ווען מען בענטשט די חודש אין שבת מברכים? חיים שיש בהם יראת שמים ויראת חטא. האסט אמאל אריינגעטראכט וואס דארף מען זאגן אין ביידע? זאג חיים שיש בהם יראת שמים. די תירוץ איז ווייל אויב א מענטש קען זיין א ירא שמים אבער ס'קען אים פעלן די רייסכייט, און א זאך, מ'קען זיך א מענטש אזוי באקוועמליך מאכן פון טון א עבירה אז ער פארגעסט זיך אינגאנצן אז טון עבירה איז עפעס ראנג, ס'וועט זיין א עובד השם, ער וועט טון אלעס וואס אלע עס עס, אבער ער וועט נישט אוועקשטיין פון די לוי'ס עס עס, אדער געוויסע לוי'ס עס עס וועט ער נישט אוועקשטיין. יעצט די מישן וועג וואס די משיח'ער שרייבט דארט אויך אז ס'וועט נישט זיין קיין רייסכייט. אז עיקר זו משיחא וועט נישט זיין קיין רייס חייט, איז לכאורה ווען דו קוקסט אן די משנה פון אויבן קוקט עס אויס זייער מאדנע, וואס איז פשט ס'וועט נישט זיין קיין רייס חייט? און וואס איז מיט ירא שמים? די תירוץ איז, יא ס'קען זיין ס'זאל זיין אידן זאלן זיין ירא שמים, אבער ס'וועט זיי פעלן יראת חייט. סאו דא איז לכאורה די ערשטע פלאץ ווי די תורה שרייבט די מושג, ווי דו קענסט זען אז דא איז א מושג א מענטש קען זיין ירא שמים אבער ס'פעלט אין אים די רייס חייט, עס דארף מען זיך שטארקן און וויסן אז מען דארף האבן ביידע סיי יראת שמים און סיי יראת חטא. האטס א גוטן טאג.